Enw fi di Ali Davies, um, dwi'n rheolwr yma yn Caffi Caban, Brunefel. Busnes um, Caffi Caban ydy bod yr adeilad um, i gyd fel social enterprise um, ac cychwyn allan fel um, sioe sort of celf a dwi'n meddwl yr idea oedd bod um, lot o um, pobl lleol yn gallu dod yma a gweld um, um, gwaith um, y pobl eraill ac, um, um, ac wedyn hefo amser um, oedd uh, y caffi um, yn mynd o sort of, tyfo, um, lle sandwiches i sort of caffi mwy a dyn mwy a mwy a mwy lle. Mae'r uh, ma bwyd yma'n um,

y caffi i gyd bod a tyfu bob math o bethau fatha garlleg a chilies a Y taith i waith nath oedd atyn ni, um, ges i un galwad ffôn um, a wedyn gathon ni cyfweliad bach yn y caffi jyst i, um, i, i o'n eisiau gweld be oedd, oedd bob dim yn gyd yn dan lle. Mae bod yn um, idea really great i, i pobl. Um, so, uh, yeah, I mean, ti'n bod, nath o ddechrau fo un um, galwad ffôn, really. Um, ar ôl y galwad ffôn, um, gatho ni uh, cyfweliad bach um, hefo um, y cyfranogwr. Ac um, Ia, nath o fynd o fanna, nathon ni ddechra hi ar fatha jyst fatha ryw un neu ddau oria yr wsos. Ac yym a oeddwn i'n gweld ar ôl t'mo' dau dau wsos odd o'n sort of wel mae eisiau bod yma pyn bach mwy 'lly so yym ia so odd 'i 'ma am sort of trw dydd ar yy ar ar ddy' Llun. Ia, mae wedi dod allan ei hun illa, um, a, a deud beth sy'n ar ei meddwl i, a dyn, ni'n siarad hefo'r um, y garddwr pan mae'n helpu uh, amdan fatha gwahanol gweithiau mae'n neud o'r rhwng ffrin, lle. So, na, mae, mae o i helpu i, dwi'n meddwl, um, dipyn. Fel busnes, da ni'n gweld o fel peth, obviously, fel peth rili really da, lle. Um, bod ni yn gallu um,

Uh, Byswn i'n mwy na hapus i wneud um, mwy o waith efo um, taith i waith. Um, um, yeah, achos mae yna ddigon o bethau i wneud rhwng ffordd hyn, lle, ti'n bo. Um, a os ydyn ni helpu rwy'n lleol, um, then, yeah, dwi, dwi gyd amdano fo i ddigwyrth chdi.
Wel, mae, mae yma ys 1884 lle oedd wedyn mae o'n rhan sy'n reit, reit uh, bwysig o'r, or dre lle da ni'n licio teimlo. Uh, da ni'n ei dipyn go lew efo'r gymuned lleol. Uh, da ni'n chwarae gym gymaint o hogia lleol a fedra ni. Um, a sy'n jyst gael ei rhedeg gan gwirfoddolwyr, dweud y gwir. Oes, fatha bod dim dyddiau yma, sa'n ni'n licio cael mwy. Um, mae mwy o mwy o gwirfoddolwyr, angen mwy o fwy o gwirfoddolwyr arna ni. Ond mae hynna rhyw fath o bob mudiad o bob, o bob cymdeithas dyddiau yma na'n ffodus. E, efo'r ffordd newydd wan, y ni di'r peth cyntaf da chi'n taro ar y ffordd i fewn i Port Madog a'r peth olaf fel da chi'n gadael wrth gwrs wedyn mae o'n wedi rhywbeth eitho'n bod i'n haws i gael hyd efo ar y ffordd osgoi newydd. Roedd dros taith waith oedd yn sy'n fodlon helpu nhw allan ac wrth gwrs fel clwb sy'n licio bod yn rhan o'r gymuned o'n i'n mond yn rhy falch o, o gallu helpu de. Mae'n peth pwysig iawn, dwi'n meddwl, chi trio dod â pobl yma nôl i gymuned a gael nhw teimlo fod yn rhan o'r gymuned. Felly, da ni'n falch bod yn rhan o'n yma, dwi'n gwir. Er bod fi'n chwarae fel bod mor ofnadwy yn ôl fel, beth o'n mwynhau i hun bod o'n yma. Um, a dyn ni cael bach o sport, so fo, a mae o'n, ti da ni'n cyd-dynnu da fo, a dwi'n gobeithio bod o'n mwynhau dod yma de. Dwi'n mwyn creu problem o gwbl i ni, a da ni'n mwyn dyn ni'n hapus i gallu helpu rhywun allan os fydra ni.
Croeso i Drws i Drws, fi ydy Eryl Williams a fi ydy ysgrifennydd y cwmni. Cludiant cymunedol ydy o Drws i Drws sydd wedi cychwyn o'n ys 30 mlynedd. Mi gafodd ei gychwyn y ddechrau jyst efo ceir gwirfoddolwyr yn mynd â pobl i siopio neu at y meddyg neu lle bynnag oedden nhw eisiau mynd, yn enwedig pobl sydd yn methu defnyddio cludiant cyhoeddus. Ac uh, mae o wedi tyfu yn sylweddol yn y deg mlynedd dwytha, mae gennym ni dros 500 o gleientau ar bennu'r llun yn dibynnu yn helaeth iawn ar y gwasanaeth da ni'n medru gynnig iddyn nhw. Adeilad yma wedi cael ei, i, i brynu gan y Cynulliad a Chyngor Gwynedd tua deg mlynedd yn ôl um, fel adeilad am mewn bwrpas a mae drws i ddrws efo cludiant cymunedol yn rhenti uh, y, y llawr yma lle mewn ffordd ar gyfer um, gofod swyddfa a rhedeg y gwaith yna. Ond uh, i fyny ar y llawr ucha mae gennym ni um, stafell fawr ar gyfer cynadledda neu gynnal cyrsiau cyfrifiadurol A ma' 'na ddosbarth i fewn heddiw yn dysgu ail iaith. A ma' gynnon ni hefyd swyddfa bach debyg i hon i fyny grisia 'dan ni'n osod ar rent i i i ddyn lleol sydd yn gweithio o o swyddfa yma 'lly. Yym yndi ma'r adeilad wedi bod yn gaffaeliad i y gymuned dwi'n credu yn gyfan gwbwl ag yy wrth gwrs yn cyflogi hefyd ynde sydd bob amser yn help. Da ni'n teilwrio gwasanaeth i anghenion y cwsmer um, a mae o'n gwneud yn union be mae o'n dweud ar y tin. Da ni'n mynd yn nhw o ddrws i ddrws ac yn gyfrifol amdanyn nhw tro maen nhw yn, yn, yn gofal ni felly. Ac uh, ydy mae gwasanaeth ar gael i unrhyw un o drigolion Pen Llun sydd yn methu teithio ar unrhyw gyfrwng arall. Fel da chi'n gwybod mae Pen Llun yn ardal wledig, da ni'n bell o wasanaethau um, pwllheli, dyw dref agosa a mae'r Trên agosa Mangor sy'n 30 milltir drosodd i ffwrdd yym ac yn aml iawn mae pobl yn ffeindio hi'n anodd i fynd hyd yn oed i weld y meddyg os o'ch chi ar amser pene- penodedig felly ac yym ma' nw'n gorod dibynnu ar ryw fath o drafnidiaeth i fynd â nhw yno 'dyn nw'm isio bod yn ddibynnol ar deulu a chymdogion trwy'r amser ma' cadw 'u 'u yym 'u 'u ffor annibynnol o fyw yn bwysig iawn i pobol. Mi gafon ni gynnig cymyd y cleient ymlaen gan Nia a dydyn mi naw trefniant bod o'n dod yma i gweld ni yym bod o'n gweld sud 'dyn ni'n gweithio ag o'dd hi fysa fo'n hapus i ymgymeryd â gwaith gyrru ag yym mi o'dd o'n hapus i neud hynny a mae o'n gneud llawer iawn o siwrneia lleol i ni erbyn hyn ag yn wir mae mae o 'di gweithio'n dda iawn i ni ag dwi'n gobeithio i'r cleient hefyd. Yym mae o 'di rhoi cyfla iddo fo ddod yy allan i i wisg pobol ag yym 'dych ch'mo' roid 'i hyder yn ôl iddo fo ag yy 'dan ninna hefyd wedi yym ca'l budd o'r gwasanaeth mae o'n 'i gynnig achos 'dan ni bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr ychwanegol a ma' ca'l rywun lle mae o'n byw yn yr ardal yna yn ymestyn yn ddaearyddiaeth ni mewn ffor 'dach chi'n gwbod yn rhoi gyrrwr ychwanegol i ni yndi mae 'di gweithio'n dda iawn. Dwi'n me'wl bod o'n bwysig iawn 'chos ma' 'na gymaint o bobol allan yn fan 'na yn y gymdogaeth sydd wedi diodda' o ryw fath o gyflwr meddyliol ag sydd yn berffaith habol i neud gwaith jyst bo' n'w isio chydig bach o help i ga'l 'u hyder yn ôl i fynd yn ôl i'r gweithle a os fedran ni gynnig hynny iddyn n'w wel gora' n'w byd. 'Da ni'n teimlo bod ni yn cyfrannu rhywfaint, dach chi'n gwybod, at yr, yr, y daith o wella, gobeithio, a medru cynnal swydd yn barhaol. A mae yr, um, y person dde efo ni o dan y cynllun yma wedi bod yn, wel, yn gyffeiliad mawr i ni chwarae teg, a mae'n aelod pwysig o'r tîm ebyn rwan.
Um, uh, Talnet, rhyw fenter diog gafodd ei sefydlu yn 1996 rhwng Gwynedd Conwy a Môn i mewn rhannu system llyfrgell ar ochr llyfryddol llef uh, prynu prynu'r stoc, catalogio a dosbarthu'r stoc allan i'r siroedd wedyn. Yym, da ni reit unigryw i'r tri sir rili, achos da ni... dim ond ni sy'n neud y gwasanaeth yma ar rhan y tair sir. Da ni'n hefyd yy darparu system i'r colega fel hen coleg Menai Llandrillo sy'n bellach grŵp Llandrillo Menai 'di rŵan. Mae'r um, gwaith ni'n neud mwy na cefndir. Mae'r fod o'r ochr darparu'r stoc, lle wedyn mae'r gwasanaeth llyfrgell, mae llyfrgell Gynarfon yn o'r ei brysuron y sir, Ma'r yy di- dipyn o bobol mynd a dod yma wedyn ti wedi bod lot o'r un cwsmeriaid yn ôl felly ynde? Ma'n we- reit relaxed yma ma'r 'nwedig yn y top yma 'dan ni'm yn gweld deli efo llawer o cyhoedd wedyn lle bo' ni'n ga'l ga'l o bach yn hawdd i gymeru a'r y staff yn yr yn y gangen 'lly. Mwy ne' lai ma'r siroedd yn dewis y stoc. Be' 'dan ni'n neu' wedyn ydi cymryd drosodd yr ochor archebu. So 'dan ni'n delio efo'r cyflenwyr. Ma' stoc dod i mewn 'to ni 'dan ni'n prosesu fo yn barod i fynd allan ar y silff. a'i ail-ddosbarthu fe'n ôl trw gynna ni fan Talnet hefyd sy'n mynd rhwng y tair sir 'lly 'de. Yym gynna ni gyfranogwyr yma a ma' 'di bod yn grêt dwi ddim wedi helpu ni allan dipyn yn enwedig ddiweddar ma' maes llyfrau ma'r yr ma' nw tueddu i cadw stoc yn ôl Dw- ella bod o rwbeth neud efo'r hinsawdd economaidd on' ma' 'da ni'n tueddu i ga'l bylcs i mewn yr un go ŵan lle ma' petha'n dod i mewn yn araf fel odd o blaen 'lly 'de? Yy ma' n'w 'di bod yn helpu efo'r prosesu'r stoc sy ddod i mewn 'lly wedyn pan ma'r bocsys dod i mewn ma' isio agor n'w neud saff ma' popeth yn iawn bod yr afonydd yn cyd-fynd efo petha sy yn y bocs 'lly a wedyn ma' isio gosod n'w gyd ar y system Yy gwneud yn saff bod y barcods yn iawn a bod nw'n barod i ga'l 'u fenthyg allan ail ddosbarthu n'w wedyn i'r i'r pigeon holes iawn i'r siroedd 'lly mewn ffor. Bersonol dwi'n dwi'n teimlo reit hapus i neud o ma'r yy ma'r staff ma'r tîm gynna' i yn fama'n yn dda iawn ma'n pawb yn groesawus o unrhyw un dod i mewn a ma'n ma'n teimlo da bo' ni'n helpu rywun tuag at cama' nôl i fewn i gwaith mewn ffor 'lly ma'n Ma'n pro- wel ma'n brofiad da i ni a profiad da iddyn n'w dwi gobeithio 'lly 'de. Sa'r cyfle dod i fyny unwaith eto swn i'n swn i'n cymryd mwy ymlaen 'lly 'de. Ma'r dealltwriaeth i o'r maes ma' siŵr neu'r o'r salwch wedi wedi cynyddu ma'n dwi yym dwi fwy hyderus ŵan o yr yr salwch a Tydi o'm drin ar pobl efo'r efo'r salwch 'lly 'de. Jyst codi ffôn, ti angen i drafod rhywbeth a ma' ma' rywun bob tro ar ga'l i drafod 'lly 'de. Ac i... Ma'n help mowr felly ynde? Yn gynta' i ni ni gymryd cam fel hyn 'lly 'de wedyn fel dwi'n deud dwi ddim digon apus cymryd... Parhau efo'r broses a cymryd rhywun arall ymlaen 'lly 'de.
Plas Tan y Bwlch ydy, mae'n fatha um, study centre ydy o, uh, sydd yn specialisio mewn ffordd cyrsiau hefo conservation. Um, da ni uh, yn dysgu bobl neu dal cyrsiau ar gwahanol fardd, uh, ddarna o bethau fatha conservation i bobl fatha National Trust, uh, County Councils, um, national parks eraill yn y gell. Da ni hefyd, hefyd, uh, da ni hefyd yn wneud cyrsiau i'r cyhoedd hefyd, lle allan nhw dod am wsos neu penwythnos neu bethau fatha cerdded, um, ffotograffi, peintio, um, i fi'n gweud beth os maen nhw eisiau. Um, uh, wedyn mae gennym ni'r gerddi hunan hefyd, sydd ta rhyw 13 acres i gyd. A mae hynna i wneud efo rhan fwyaf o'n yn, yn goedwig, efo darna sydd yn reit fformal. um, a, a edrych ar wneud uh, wildlife friendly practices mewn, mewn garddio. Mae yna hyd rhywbeth i wneud uh, yn y gerddi, sy'n rhan o i fe torri gwair, i be di chwyn byth yn, uh, yn, yn restio, mae hynny'n tyfu. Um, mae pethau eisiau docio neu deadhedio neu brwnio rhyw fath, so, ydyn, ni bwysig trwy flwyddyn. Y person oedd ata ni, um, oedd yn reit ddistaw, oedd reit, i weld o'n reit, reit swil mewn ffordd. Ac um, dwi'n meddwl, sa'n wedi gofyn iddo fo rhywbeth os oedd wedi cytuno iddo fo. Um, ond pryd oedd ei weithio hyfo ni, ia, oedd o'ch bach yn nerfus yn y llall, ond na, dros yr amser, ddoth o, ddoth o ati hyn a dechrau agor i fyny a o'ch chi weld yr er confidence yn allan yna fyd. Yndi, mae o'n mae o'n yn bwysau helpu rhywun, uh, i helpu rhywun, ond um, i weld o'n datblygu mor sydyn hefyd. Ie, uh, yeah, na, oedd o'n gret. Uh, oedden ni hyd yn cael um, chat hefo um, efo Ynyr ei hun. Yym ac o' 'na hyd wbath yn mynd ymlaen yy lle o'dd o'n cadw llygad ar yy ar y person odden ni efo. Ac yym cyrsia hefyd yym nath 'na dipyn o gyrsia ca'l ei organaisio i i'r person. So do 'dan ni 'di ca'l digon o support mewn ffordd do? Ynddo, dwi'n meddwl wedi cael ei stigmateisio lot bod y pobl yn cadw digon pell i'r wrth bobl hefo mental illness. Um, ond dwi'n meddwl wrth, wrth weithio hefo y person oedden ni hefo. Um, dwi'n meddwl bobl meddwl mental illness a da chi'n gadw digon pell. Ond uh, ia, neu chi bach yn, os mynd i ofnus, ond chi bach yn nerfus yn hun amdan gweithio fo rhywun, rhywun fel fel, ond fel oedd yn drati hun a